Tebela, Ke la amogela mo Code Switching 2020 mo rutang ka maleme a ka gae. Lehono ke nyaka re lebelele Euclidean Geometry ya Grade 12. Re sa tšwela pele re ikgopotša lo tše re di dileng tlaseng tša fase. Lehono ke nyaka re lebelele gore na re prover jwang congruence triangle. So for di video tše dingwe tša go bola ka Euclidean geometry ya go code switching 2020. So ba tlo rena approva if triangle tše pedi di congruent. So tšhontse tsa rena go šomiša rule dife go prova. So gore triangle di congruent if o na le triangle A B, C, D, E, F. And ba re prove triangle tše di congruent. Ya ra gore ge nka tša triangle ABC ka e beya mo triangle DEF ya go dula and ya lekana tlwa. So Ya ba as if ke ntho e tee. Ya lekana ka size le ka di-angle. Then tswa gore e congruent. So, if ma-side ka mokana ona a lekana, it means triangle tše pedi congruent. Ya ra gore if le side la le side la AB lekana le side la DE. and e re gape le side la BC la go lekana side la DE and or le side la AC lekana le side la DF then ya ra wa triangle ABC e congruent go triangle DEF and ka mokgwa o ngwalang o le bulang triangle tša gore go very important go ya gore di congruent go ya gore a gore triangle a b c e congruent go triangle d e F. O thomile go A o ya go B ka mo triangle o swantšwe o thome go D o ye go F o ye go E ka tla go B ka ya go C ka mo swantšwe go E o ye go F ka mokgwa o le bulang ka gona go very important so e ra gore ge mahlakore ka moka a lekane a triangle tše pedi e ra gore triangle tšeo di congruent so a re lebelele mohutong mo ka o šomišang go checka if triangle tše pedi di congruent if o na le triangle gape a b c a re ye ke h i j so ge le side le tee le angle le side le lengwe a lekana re ka boa gape ra triangle tše di congruent so if o ka prova side le tee o ka se prova maside a mabedi le angle tee gore di a lekana then o ka triangle tšeo di congruent a re mohlala o kgethile le side la ab swantse le lekane le side la jalo lekane le side la hi

side, side, side, angle, angle. If di lekane, e ra gore di-triangle tše pedi di congruent. Then o ka bua gape wa ngwala gape wa re triangle A, B, C e congruent go triangle H, I, tše. So go bohlokwa go labela triangle tša gago o di ngwale ka order. So if o kry-ile triangle tša mohuta di le congruent re be le tše dingwe e nngwe e re ge angle tše pedi di lekana le side O kere e dilekan, o ka kontlola triangle tša go di congruent. Loga po na le triangle A, B, C, a re na le X, Y, Z. Ge e le gore angle tše pedi, a re angle B, swantšhe le e lekane le angle y wa calculator gape wa kry-a angle a e lekana le angle x ya mafelo tlo ba lebeletše le side le tee evil slide la ac lekana la xy then triangle tša go di congruent so tlo wa gape wa re triangle A, B, C e congruent wa triangle XYZ. If o kgonne go prover gore angle tše pedi di a lekana le side e le tee, wa kgona go boa triangle tša go triangle tše pedi tša go di congruent. Then wa mafelelo Ke ge o na le ninety degrees, o ba na le ninety, triangle A, B, C, ya lekana le eng? P, Q, R. So, if angle B e le gore ke ninety degrees, e lekana le angle Q, e le gore ke 90 degrees. E no ba gape ba prova gore AC ge re na le ge re na le 90 degrees hypotenuse side ke ke line e le gore e opposite to 90. Ba prova gore ba prova gape gore AC e lekana le PR. Ba prova side le tee gape le gona. A re pruba gore PC e lekana le QR. Purubile angle le masete a mabedi. If di a lekana go triangle tše tše pedi, e ra gore triangle tša gago di congruent. Then wa kgona gore therefore triangle ABC e congruent go triangle PQR. so e ke mohuto o swantse o tseba go prova gore triangle tše pedi di congruent ba tlo go botšiša ba rena prova gore triangle tše tše pedi di congruent then re tšo rena o ka kgona go šomišang if o kgonne go checka gore maside ka mokana ga ona a lekana if o kgonne go checka gore maside ka mokana ga ona a lekana

Or gape ge o kgonne go prover gore angle tše pedi le side tse tee di a lekana, o ka re therefore triangle tša go di congruent. Or if o na le 90 degrees or o na le right angle triangle tše pedi, o ka re maseta ao a equal o ka re triangle tša go tše pedi di congruent so go bohlokwa go tseba triangle tše go tseba di-roots tša congruence gore na o di prova jwang before o tsena go euclidean geometry for di-video tše dingwe tša di-angle le dimehuta di-triangle kgopela le go code switching 2020 Ke a leboga for ge le kgonne go lebelela. Dankie.